Essalawmaleýkum hormatly diňleýjiler! Efirde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu günki sanynda türkmen aýdym-saz sungaty we plagiat barada gürrüň edilýär. Gepleşigimize Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy we synçy Hudaýberdi Hally gatnaşdy. Hudaýberdi aga, bu günki gepleşigimizde plagiat barada, hususan-da, Türkmenistanda aýdym-saz sungaty bilen meşgullanýan çeper höwesjeňleriň arasynda, hatda Türkmenistanyň at gazanan aýdymçylarynyň arasynda plagiata bolan çemeleşmeler barada gürrüň edýäris. Ýaşlaryň arasynda türkmen aýdym-saz sungatynda daşary ýurt aýdymlarynyň ogurlanmagy bilen meşgullanylýandygy aýdýanlar köpelýän ýaly. Siz uzak ýyllaryň dowamynda türkmen sungatyny synladyňyz. Häzirki wagtda döredilýän aýdym-sazlaryň döredijiliginde eser ogurlygyna ýol berilýärmi? Siziň pikiriňizçe munuň sebäpleri näme? Owal bilen-ä bu ugra ýol berilýär. Muňa adalga hökmünde plagiat diýerler ýa-da plagiatlar diýerler şundan peýdalanýanlara. Şeýle meýil bar, ýöne gynansagam, şu meýil öňden bäri dowam edip gelýän zat. Sungatda, edebiýatda, sungatda, irki döwürlerde-de bolupdyr plagiatlar. Soňky döwürlerde-de bar, häzirki döwürde ýöne olar has güýçlendi, hemem birhili, nähilidir bir utançsyz ýagdaýa eýe boldular. Ýagny, öz ogurlygyny edýän galyplygyny ýaşyrjagam bolanoklar. Ine, şol tarapy erbet. Sosial media maglumatlarynda ýaş artistleriň arasynda Haýsydyr bir daşary ýurt aýdymynyň bir notasyny üýtgedip, ony türkmen dilinde aýtsaň eýýäm onuň ogurlyk bolmaýandygyny aýdýanlar bar. Siz munuň bilen ylalaşýaňyzmy Hudaýberdi aga? Ýok. Sebäbi eger-de ony düýpli özgertseň, onda ol öz adyňa geçirip bolar, ýöne kimden alandygyňy aýtmaly, şol şert bilen. Meselem, Şekspiriň eserleri bar. Şonuň drama eserlerinden, tragediýalaryndan başga žanrly bir eser döredýärler, balet ýasaýarlar, opera döredýärler. Ýöne şol Şekspirden alyndy diýlip görkezilýär. Eger-de biziň plagiatlarymyzam Men Çelentananyň aýdan aýdymyny türkmen äheňinde aýdýan diýip ony boýun alsa, kimden alýandygyny, näçe mukdarda alýandygyny Boýun alsa, onda bolýa. Eger-de ony aýtmasa, ol eýýäm ogurlyk bolýa. Ýene bir söz bar. Hudaýberdi aga, şu ýaş artistleriň, ýaş aýdymçylaryň arasynda olaryň käbirlerine Türkmenistanyň at gazanan artisti, at gazanan aýdymçysy diýip atlar, lakamlar berlen. Şolaryň arasynda, meselem, Ogurdan ogurlamak halal diýilýär. Ýa-da, şol ýaňky aýdyşymyz ýaly, daşary ýurt aýdymynyň bir notasyny üýtgedip, ony türkmen dilinde aýtsaň, ol eýýäm ogurlyk bolanok diýýärler. Diňe munuň bilen çäklenmän, eýsem, şu edýän işini dogry zat hökmünde wagyz etmek, beýlekilere täsir etmek, ösüp gelýän ýaşlaryň döredijilige, aýdym-saza bolan garaýşyna nähili täsir edýär, onuň motiwasiýasyna, aňsadyna garamak bolýar dämi, Hudaýberdi aga? Daşardan alyp gön aýtsaň, ondan soňam şu edýän işiňi dogry zat diýip wagyz etseň, beýlekilere täsir etseň, näilem bolsa, ýaşam bolsa, ýaşulam bolsa, halkyň öňüne çykandan soň belli bir jogapkärçiligi bardyr öýdýän, Hudaýberdi aga, siz nähili pikir edýäňiz şu barada? Hol elbetde ol hakykatdan hem şeýle bolmaly, owaly bilen ogurdan ogurlamak halal diýlen söz bar ýöne şeýle bir kanun menä duşmadym hiç bir ýerde. Umuman ogurlygyň özi ogurlyk. Ol ogurlyk haram. Ol haramy ogurlasaň o nähili halal bolup bilýä, bu taýda hiç hili logika ýok ilki bilen. Onsoňam, eger-de şol adam dörediji adam aýdymçy bolsun ýa-da kompozitor tapawudy ýok, eger özi döredip bilýän bolsa, onda ol iliň zadyny ogurlamaz. Ol öz öz isleýän zadyny döreder. Her bir dörediji adamda owaly bilen öz ýüregindäki höwesi aýan etmek, öz ýüregindäki höwesi daşyna çykarmak meýli bolmaly. Diýmek, oň ýüreginde höwes ýok, şoň üçinem ol alýa-da taýýar aýdymy taýýar sazy, taýýar äheňi öz öz labzynda aýdyp goýberýär. Ol ol gönden göni ol ogurlyk bolýar. Bagyşlaň Hudaýberdi Türkmenistanda şu kontrol mehanizmi şuny gözegçilik mehanizmi ýokmy? Mysal meselem awtorçylyk hakynda kanun hereket edýär, intellektual eýeçilik hakynda kanun bar. Ýöne şu wagta çenli şol ogurlyk sebäpli jogapkärçilige çekilen sungat işgäri, aýdymçy ýa-da Sazandar ýa-da beýleki döredijilik işgäri barada eşitdiňizmi? Ýok, men o barada eşitmedim. Ýöne onuň soraga çekilmeginiň bir şerti bar. Eger-de bir aýdymçy Çilentananyň, italýan aýdymçysy Çilentananyň aýdymyny ogurlap aýdýan bolsa, onda Çilentana şol adamy suda bermeli. Ýagny öz emlägi ogurlanan adam beýlekini suda bermeli. Ony sud çözmeli. Ýöne bizde awtorlyk hukugy golaýda kabul edildi. Öň sowetler döwründe bardy awtorlyk hukugy, oňa gysgaldyp rusça wap diýerdiler, wap. Soň Türkmenistan garaşsyzlygyny alandan soň ol gurama dargady, ýatdy, ýok boldy, ol unudylyp gitdi. Hudaýberdi aga indi hakyky aýdymy saza dolansak. Geçmişe dolansak, türkmen aýdym-saz döredijiliginiň has irki ýyllarda döreýşi, ondan soň onuň sowet ýyllarynda örňeýşi barada biziň diňleýjilerimize maglumat berip bilermisiňiz, nähili döredi, nähili şertlerde örňedi, haçan beýik sepgitlere ýetildi, şular barada bir maglumat berip bilermisiňiz? Bu ýerde bir esasy taryhy mümkinçilikler bar. Sebäbi tä geçen asyryň ortalaryna çenli türkmen halkynyň maddy iýmiti aýdym-saz bolupdyr. Öňki zamanda Telewideniýäniň ýok wagtynda, kitap işiniň gaty bir kyn wagtynda, özem kitabyň gymmat baha durýan wagtynda adamlary ruhy taýdan iýmitlendirýän aýdym-sazlar bolupdyr, poeziýa bolupdyr, halk döredijiligi bolupdyr. Şoň bilen birlikde-de halk aýdymlary bolupdyr. Şoň üçin hem öňki döwürde, hatda ýigriminji asyryň başlaryny görsek, aýdymçylar gaty köp bolupdyr, sazandalar köp bolupdyr. bolupdyr. Soňlugy bilen şolar azaldylar. Şoň bilen birlikde nusgawy bagşylar, nusgawy sazandalaram sowetleriň soňky ýyllarynda azaldy. Ine, Magtymguly Garly diýä, Sahy Jepbar diýä, Öýdenýaz Nobat diýä, Nurberdi Gul diýä, şular ýaly ägirt uly kämillige ýeten ussatlar soňky döwürde beýle bir döräp baranok. Sebäbi durmuşyň özünde olara bolan berk isleg ýok. berk zerurlyk ýok. Şol zerurlyk ýoklugy sebäpli-de şolar ýalylar täzeden döräp öňe gidip bilenoklar. Onuň beýleki bir agyr tarapy, eger-de uly halypalar bolsa, talapkär halypalar bolsa, uly ussatlar bolsa, onda kiçijik ogrular öňe çykyp bilmeýärler. Olar şol uludan utanýarlar. şondan çekinýärler. Ýa-da bolmasa öz gezeginde şol ulular ol kiçilere aýdýarlar, sen şuny etme diýip. Türkmenistanda bir giden sazçylyk mekdepleri bar, ullakan konserwatoriýa bar. Muňa garamazdan näme üçin daşary ýurt sazlary, aýdymlary ogurlanyp, bular türkmen dilinde ýerine ýetirilýär, siziň pikiriňizçe, bu konserwatoriýalaryň, sazçylyk mekdepleriniň Funksiýasy nämelerden ybarat? Eger ol şeýle ýerli eserleri döredip biljek ýaşlary, sungat işgärlerini döredip orta çykaryp bilmeýän bolsa? Indi bu ýerde bir ýagdaý barda, halkyň içinde aýdymçam bolmaly, sazanda-da bolmaly. Aýdym-saz döredýänem bolmaly. Ýöne olaryň ählisi Daňatar Öwezow ýaly ýa-da Nury Halmämmedow ýaly bolmaly diýlen düzgün ýok. Olar käte bir döreýärler. Käbir käbir ýagdaýda döreýärler. Olar mydama döräp baranoklar. Sazanda meselesi hem şeýle. Mylly Täçmyrat ýa Jepbar han Sähet, Pürli Sary ýaly ussatlar käwagt döreýärler, seýrek döreýärler. Şonuň üçin hem ol sazçylyk mekdepleriniň her birinden Magtymguly Garly çykar diýip Garaşyp bolmaz, ýöne şol sazandalar bolmaly, hökmany bolmaly. Sebäbi şolar ynsanyň ruhy talaplaryna hyzmat etmeli. Ýöne muň daşyndan döredijilik ondan has bir beýigräk zat. Döredijilik eýýäm döretmegi aňladýar. Ol täze bir açyşy aňladýar. Sen täze bir mukam tapmaly, täze aýdym döretmeli, täze owazlary emele getirmeli. Eger ol hyýalyňda bolmasa, onda ugurlyga ýüz urýan daşary ýurtlarda uly bäsdeşlikler bar. Olar her bir aýdymynyň kämil derejede bolmagyny isleýärler. Her bir aýdymynyň halky özüne çekmegini isleýärler. Eger-de ol halky özüne çekip bilmese, onda ol aýdymçy ýaşap bilmeýär. Meselem, Türkmenistanyň Prezidentiniň ejesini öwüp, aýdym aýdyp, ondan gazanç edip bolmaýar daşary ýurtda. Sen daşary ýurtda hakykatdanam öz sungatyňy görkezmeli bolýaň. Şonuň üçinem Daşardaky sungat belli bir derejede nusgalarlykly gowy hem kämil. Biziňkiler bolsa şondan alýarlar. Indi Hudaýberdi aga ýene bir soragda şol ogurlyk diýilýär, plagiat diýilýär, aýdym-sazy bagşy ogurlapdyr, aýdymçy ogurlap ýerine ýetirilipdir, daşary ýurt sazyny alypdyr, ony türkmen heňine getiripdir diýlen şikaýatlar Sosial mediada ýaşlaryň arasynda gürrüň edilýär. Görnüşinden, sosial mediadaky edýän çykyşlaryndan çen tutulsa, ýaňky şol ogurlap aýdym ýerine ýetirýän ýa-da daşary döwletden ogurlanan bir eseri türkmençe heňlenýän sungat işgäriniň Türkmenistanda öňe sürýän argumenti, Alan razy, beren razy. Biz aýdymy ýerine ýetirýäs, halkam şondan razy, diňleýjilerem razy, bizem razy. Onda näme diýýär, diýilýän ýaly. Şeýle çemeleşik nähili? Şol daşardan goşulan ýalak bolýar. Indi olary oturyp bärden tankyt edip otursaň, ýöne halkda şeýle talap ýok bolsa, sungat işgärlerini aýyplamagyň manysy näme? Ýa-da şeýle talap ýokmy? Onuň ogurlykdygy ýa däldigi hiç kimi gyzyklandyryp barmaýan bolsa, kime derkar şeýle gürrüňdeşlik, diskussiýa? Plagiat baradaky gürrüňdeşlik, ol baradaky Alnyp barylýan jedeller sungata bähbitli. Ol sungat üçin gerek. Sungatyň arassa bolmagy, sungatyň ösmegi üçin gerek. Halk köpçüligi barada aýdylanda, halk köpçüligi käbir zady bilenok, köp zatdan habarsyz. Meselem, bir adaty aýdym diňleýän adam daşary ýurtda belli bolan estrada aýdymçysyny tanap baranok. Onuň haýsy aýdymynyň ogurlanandygyny-da tanap baranok. Eger ol bilen ýagdaýynda, tanan ýagdaýynda, şol adamyň şol aýdymça bolan höwesi peselýär. Hatda şoňa bolan garaýşy ölýär. Ol gaty agyr ýagdaýa barýar. Şoň üçinem her bir adamyň internet Ýöne-de, öz pikirini aýdyp durmagy zerur däl. Sen aýdymçy bolsaň, seniň özüň ony sen duýmaly. Sen näme iş edýändigiňi, halka näme berýändigiňi, ugurlyk zat berýäňmi ýa-da öz ýüregiňden çykan zady berýäň, şony seniň özüň duýmagyň gerek. Bir aýdymçyň özünde-de üşük bolmaly, özünde-de bir düşünje bolmaly, özünde-de utanç bolmaly. Meň pikirimçe şeýle. Ol jedeller sungatyň päkligi üçin, şol edýän ogurlygyň ikinji gezek gaýtalanmazlygy üçin gerek. Halypa-şägirt gatnaşygy barada gürrüň etdik. Ýaň, islendik sungatda halypa-şägirt gatnaşygy döredijiligiň ösmegine itergi berýär. Türkmen sungat äleminiň häzirki şertlerinde siz muňa nähili garaýarsyňyz? Ýaňy, Nur Halmamedow ýa-da her kimiň Daňatar Öwezow bolmagy hökman däl diýdiňiz. Meselem, türkmeniň sungat älemi Nury Halmamedow ýaly ägirtleri dünýä peşgeş berip bildi. Häzirki günlerde täze Nury Halmamedowlaryň döremegi üçin täze. Şol Daňatar Öwezowylaryň döremegi üçin ýurtda nähili şertler bar? Meň pikirimçe-dä, indi bu meniň öz şahsy pikirim, meniň öz şahsy garaýşym, şeýle adamlar mümkinçilikden däl-de, öz ruhy dünýäsinden döreýärler. Bir ýazyjy Lew Tolstoýdan sorapdyr, Sen maňa öwretsene diýipdir, nähili edip eser ýazmaly, nädip şeýle meşhur bolmaly, beýik bolmaly diýip. Ondan ol, Näme üçin sen eser ýazjak diýip sorapdyr Lew Tolstoý ondan. Olam men sen ýaly baý boljak, beýik abraýly boljak, şöhratly boljak diýipdir. Baý bolanyňdan soňra näme diýse, baý bolanyňdan soňra näme diýse, soňra hiç zat diýipdir. Onda şeýle diýipdir, eger sen ýazmaýan bolsaň, eger sen ýazman bilýän bolsaň, onda ýazma diýipdir. Şolar ýaly bir adam Döretmän bilýän bolsa, onda onuň döretmegi gerek däl. Ol Nurhalmämmet öz ruhy dünýäsinden gelip çykdy. Haçanda ol Keçpelek filmine saz ýazanda, onuň iň ýakyn dosty Baba Annanow, Nur diýipdir, sen bu sazy nädäýipsiň, ýöne aglap dur diýip Nur Halmämmede ýüzlenipdir. Nury bolsa, Baba, men öz ýüregimdäki derdimi egişdim diýipdir. Ine, şolar ýaly adamda öz ýüregini, içki duýgusyny egişmek hyjuwy bolmaly, meýli bolmaly. Russiýa kolonizatorlary Türkmenistany basyp alandan soň Gökdepede, Gökdepe mukamy diýen halk sazy döredi. Şoň bilen birlikde Erkeklik mukamy diýibem halk sazy döredi. Şol eserler ruslar türkmeniň depesinde otyrdy, eli ýaraglydy, gylyçlydy. Ruslara garşy çykan adamy olar ýüz ura öldürýärdiler. Ýöne şol eserleri Ussatlar döredipdir ahyryn. Ine, şolar ýaly bir içki zerurlyk gerek. Içki, örän güýçli bir içki zerurlyk gerek. Ine, şol zerurlyk esasynda täze Nury Halmämmedem dörär, Daňatar Öwezem dörär. Eger ol zerurlyk bolmasa, onda ony